Сиамс кодагый. Сез миңа акыл дип уйлыйсызмы әллә монда сораулар биреп утыргач мынандай? Әлеге фото альбомның исемен белергә кирәк. За район и двор стреляю в упор.
Белмәгән инде син шундый икәнен. Алар безнең авылдан түгел, җал капканы. Татар кешесе шулай эшләре. Ана башы җитмәстер аның. Ярый миңа, чөнки мин беренчедән ютазыдан Аны былай да Татарстанга бик чутлап бетермәйләр, әйме? Таңсылу кызым дигенә?
Таңсылу кызым. Әйе.
Таңсылушка.
Фаил булышты. Белдең.
Һәм менә синең бүләгең? Никах бүләге, туй бүләге. Безнең гаиләдән я миннән генә түгел. Менә Лисән Гимаева, Булат Бәйрәмовтан, безнең кызлардан, Таңсылу Зифа Зәйнәптән. Сәлам сәлам, безнең ниһаять Boom Battle-ның чираттагы чыгарылышы һәм Boom Battle дигәч, бер кунак яшьрәк, берсе олырак булырга тиеш бит инде. Тамашачылар кайсы кайда икәнен үзләре хәл итерләр. Ә, Хәзер мин сезне кунаклар белән таныштырып китәм. Минем уң ягымда танылган алып баручы, Куян? җырчы, А. шоумен Булат Бәйрәмов. Хәерле көн. Хәерле көннәр. Ничек кәефләр? Э, яхшы Аллага шөкер. Шәп. Мин белән таныштырыгыз, хә Фаил бабай белән дә таныштырыгыз. Минем сул ягымда әле Булат Бәйрамов кебек үк танылмаган, әмма әле аның барысы да алда, шулай ук алып баручы һәм шоумен Фаил Фаил Фаил Фаил Фаил бит инде, Фаил Баязитов. Нәкъ үзе, нәкъ үзе.
Ничек синең кәефләр? Минем кәефләр икеле әле менә. Борчыласың әзрәк, Борчылудан бигрәк Сезнең концепциягезне бозам бугай мин. Беренчедән менә бабайлар күлмәге киеп килдем. Икенчедән, икенчедән э, теге бөтен яшь буын өчен җаваплылыкны үз өстемә алырга мин әзер түгелдер, чөнки мин ул э, ул кысалардан чыгып барам бугай. Менә булат белән чагыштырам. Менә менә мондый күлмәк име?
Э, мин Арча педагогик клиятендә укыганда шундый модада иде ул. Каядыр бу 98 нче ел. Хәзер дә модада ул. Э, Әйләнеп кайтты менә шул теге. Безнең э, бабайлар кигән күлмәкләр дип атала ул. Кысы, релакс.
Мин аңардан картырак сыман тоям үземне. Менә Син борчыймы ул Әлбәттә. кадәр? Борчый, борчый, әлбәттә. Менә Булат син почтаник. Язгыз комментарийларда яшь күренә бит ул. Кимәгем шул бүген.
Мин почтаник.
Ал почтаник, мин почтаник килдем. Менә син телевизор караганда, ха, ха, ха, дип утырасыңмы? Ә? Юк.
Ә ул утыра. Аңлашылды барысы да, әйме? Әйдәгез, мин кагыйдәләрне... Сакаллы сабый дип кем турында әйтәләр? Ә, күрдеңме әле? Кагыйдәләрне аңлатам.
Ә, ярар, кагыйдәсе бар. Сез тирәнгә кереп киттегез. Мин сезгә 10 сорау бирәм, әйме? Һәр беребезгәме общиймы, гомумәнме? Бергә, бергә. Бергә, уртак 10 сорау булачак. Әйе, сез бергә җавап биреп утырачак сол сорауларга. Әлеге сораулар котлаулы, җавабын белсәгез, сразу әйтәсез, инде белмәсәгез, сулух уйларга кирәк була сезгә. Физика, химия, юк.

Аңлашылдымы? Казый, казый. Һәм Һәм мин сезгә әле аннары бер-берегез турында сораулар да бирәчәкмен әле. Монысына да әзер булыгыз. Башлап җибәрәбезме? Әйдә, әйдә, без дә сузырабыз. А, юк та, абунәчегә монда тора. Менә белерсез ахырдан, аның сыры бар. Һәрбер килгән кеше аның сыры. Килгән саен карамыйча киләләр дә тапшыруын, нәрсә бу дип утыралар, бер сапыр күргән шикелле. Аны әзрәк ачып кара кирәк, чакырганда бит инде җибәрәләр. Кнопка шундый.
Башлыйбызмы?
Әйдә. Беренче сорау. Кытайда кайбер Макдональдсларда велотренажерлар куялар. Ни өчен? Әле мин сорау гына бирдем. Кара белмәгән идем. Велотренажер. Кытайларга Ну, логика буенча уйласаң, ул ашаганы сразу чыгарып бетергән мөмкин, әйме шулай бит. Энергиясен. Энергия, яисә телефон заряжать Бу итергән минем мөмкин аның беренче белән.
сәбәбе, сиңа яртып алып бирәм бу җавап өчен. Әмма тагын бер сәбәп бар әле. Велотренажер Кытайларда Ну, һәрвакыт алар А, юк, менә бу минем минем Йо, йо, ялкауламасыннар өчен, просто ялкаулыкка чыкмасыннар өчен. Ошаганда да эшләп ашарга. Әйе, әйе, эшләп ашарга кирәк.
Аларда шул Кытай халык мәкале бар, эшләп аша дигән. Ярты бал, дәвам итәбез.
Тагын, тагын, тагын, әйләндереп. Минем фикерем, дәвамы бер балга китерәчәкме яки бөтен якка уйдырырга? Алар коммунистлар.
Мин бит коммунизм заманында үскән бала, беләсеңме? Коммунистлар бөтен нәрсәне авырлык белән эшлиләр иде. Теге э, печән чапканда имеш чалгыны чалгы белән, анда водолаз киеме белән кисеп чабалар. Чөнки авырлык кирәк һәрвакыт. Мәсәлән, э, укыганда кергән авыр булсын мал- өчен, юк, Ага. укыганда авыр булса теге, ну, э, русчасы шундый э, мәкаль белән үстерделәр безне. Тяжело в учении, легко в бою. Менә беренче сугыш нәрсә була калса, безне һәрвакыт шөтерә. Ә инде җиңелрәк булачак безгә. Без инде Без инде анда танклар белән, без бит чалгы белән теге водолаз киеме белән чалгы печән чапкан бар. Нәрсә Бал безгә? юк моның өчен.
Э, Мин Юк, әйтәм, Бу кая, конечно, качан Фикереңне- туган ул? Фикереңне ең бакырсың килә.
Менә дөрестән дә бабай. Аларда да бит коммунизм ди.
Алла. Коммунистлар партиясе. Ну, беләм, ярар яртып алып бирдем бит инде әйдә. Алга таба Юк, уйла. фикереңне дәвам итәсем килә. Мисал өчен менә э, элекке кешеләр бит алар гел эшсез тотмыйлар иде. Менә бабайга кайткач та имә теге менә э, бу тыннарны моннан монда өеп куй. Нигә? Все, эшең бетсә, кире моннан монда өеп Просто тик торырга Просто тик торырга ярамый. Тик торырга. Һәр вакыт хәрәкәттә эштә булырга кирәк. Да бәлки минем бабай Кытайдыр.
Тагы нәрсә алырга кирәк? Әйдә, уйлау сайт. Так, Кытай, велосипед. Велосипед, бәлки алар энергия ясаганнардыр аннан. Әйе, телефон заряжать иткәннәр. Әйе, әйе, телефон заряжать итү өчен. Так.
Чын җавап шулаймы әллә? Мораль Әйе. кушмакка басыла, Ә? чөнки бу вариантны мин баягына ишеттергән идем инде. Кайчан? Менә ялганнарга ирек бирмәсләр. Менә кычкырып сөйләшеп Йо, утырам, йо, йо, мин ишетмим аны синең кайбер Туктале, сүзләреңне.
мин аны бит ну, ишеттем кичә генә каядыр, э, ярар әйтергә ярамый инде ул шәһәрнең исемен хәзер. э, Инстаграммы? Соңгы вазгыять тә, Әйе. әйе. Э, Анда чыршының э, гирляндасы янсын өчен велосипед куйганнар. ул. Велосипед яндыра, чыршы уты яна. Ул Велосипед әйләндерә тукталар, чыршы уты сүнә. Әйе. Нинди бәйрәм? Шәһәрнең исемен әйтмибез, юк, юк, ярамый. Э, кыскасы, э, алар э, әйләндергән вакытта тәгәрмәчләрне кинетик энергия әйләнә электричествога һәм шулай алар телефоннарын заряжать итәләр. Һәм ябыгуда. Минем бал ярым бар. Тара тара там. Бер ярым, бал ярым.
Бер ярым. Бер ярым.
Бер ярым. Балтарашка. Булды синеке. Синеке ярым. Мин мин уйламаган идем, шулай булыр дип. Мин вариант бар, но

Сиңа ә, э, дүрт вариант бирәчәк, син дүрт вариантның дөресен сайлап алырга тиеш. Өйләнгән. Алай ук җиңел түгел. Фойлның ВКонтакте битендә фотоальбомнар бар.
ВКонтакте бармы?
Синеке дә бар ул, ник Минеке көләсең? бар инде, бар.
Мин әле сип көлмим. Минеке Әле әлбәттә эшләп бар. барырга минеке булырга тиңше. Моныкы да бар шул вообще. Синеке дә- Сине контактка теркиләр дә менә мондыйларны вообще. Юк, юк.
Яшьләрдә монда бит инде, ну, яшьләр инде монда фаил, яме теге. Һәм аның анда бер фотоальбомында 2011-2012 елларда төшкән фотографияләр бар. Ничә яшь сиңа ул вакытта? Әйтәм, алты.
Сабый инде.

Сез инәне хәтерләмим. Сез шулай дип уйлаган идем, инде аны хәтерләмәстер Так, дип. беренче вариант.
Ха, көлүеннән карап Тукта, бирәм. Нурминскийга бәйле түгел, Нурминскийны Ну бит бит ата юк, юк иде. 105 двор дип әйтә бит ул. Анда, анда башка әйбер. Икенче вариант, бердәнбер һәм кабатланмас. Юк инде, а, әйтми үзем. Өченчесе, такой, какой я есть. Йа.
Дүртенчесе, авыл малае. Йо, беренчесе. За район и двор стреляй в упор. Да. Ә мин синнән сорар идем, кайсы дөрес җавап дип син хәтерләмисең. син. Шул. Исеңә төшкәндер. Искә төште.
Дөрес җавапмы?
Юк, такой, какой я есть, наверное. Әйе, такой, какой я есть. Кич инде, шулай ди.
Шундый, шундый вот

Ул ул Баулы районы Мортазада. Такой, какой я есть, сәбит анда сиңа да ак футбол кисе, ак күлмәк белән булырга тиеш, шуңа басып торырга тиеш. Такой, какой я есть. Бар анда бар мәктәп фотографияләре. Мин э, ВКонтактены күптән оныткан идем инде.
Юк, син аны алып барасың? Юк.
Сине анда кемдер алып бара. Хәзерге вакытта.
Теге бик сирәк очракта гына керәм. Дәвам итәбез.
Бал юк. Юк, юк, кирәк түгел.
Өченче сорау, монсы икегезгә дә.
Чикаго штатында унтугызынчы гасырда сөт продуктларын җитештерү һәм сатуны үзәкләштерү өчен, ягъни монополия ясар өчен, Аль Капоне мәҗбүри рәвештә сөтнең куллану срогы тәмамлануны кертә, шундый канун кертә. Һәр кеше сөт җитештергәндә аның срогын язырга тиеш дигән закон. Һәм ни өчен кертә ул аны? Монополиягә ирешер өчен. Ул үзе шуның белән шөгыльләнә. Ничек ярдәм итә аңа менә бу срокны билгеләү? Ничек инде реализация шәп бара, теге табыш китерә күбрәк. Срогы чыкты, булды, хопа! Ну юк, башкалар да бар бит, нәкъ шуның белән шөгыльләнә торган. Ә, аңа Ая. ышаныч арта. Бу карале бу дөрестән дә чын сөт сата бит әле дип. Халык ышана башлый моңа. Кызык җавап бер балл дөрес түгел. Карале, карале дип.
Ә бер бабыл дәйме? Бер балл. ия.
Бәлки Ә, Ә, монополия бәлки булыр. ул э, аларның э, срогы чыккан сөтләрне 300 бәядән сатып алып, алардан катык я башка э, Ул бигрәк башка ни икән? әйбер Үзебез- ясап- Ни, алар Үзебез безнең кембез аларда. икән, ими, Алар без безнең шикелле. авылдан түгел ич, алып тапмады. Татар кешесе шулай эшләр. е. Аңа ошап- Аңа башы җитмәстер аның.

Срок күз алдында торган булса. Ярар, ярар. Без моны җиткеребез җитәкчелеккә. Чикаго шәһәренең, әйе,
Аль Капоны шөгыльләнә. Аль Капоны бик мафиоз ник икәнен. Әйе, аның бизнеслары бик күп була инде. Шуларның берсе ул менә сөт җитештерү.
Беренче ишетә. Бәлки ул аның шәхси шәхси проблемасы булгандыр, ул ачыган сөт эчеп караган булгандыр бер ике кат шуңа күрә. Ну, кызык җавап, әмма юк. Кызык, конечно, монетка сатмазлар. Аль Капоны.
Ярый, ярый, ярты, ярты.

Там бер мәне куя башлаганнар. Сатучылар маңа шуңа шамнар инде. Махсус маркировка куюны закон Чөнки башкаларның аның кадәр күләм сөтне саклау мөмкинчелеге булмагандыр, димәк. Ә аның булган.
Суыткычлар дисеңме? Зур суыткычлар. Зур суыткычлар алган.
Ә тагын шул суыткычларда җитештергәнеме? Менә башкаларның мөмкинлеге булмау юлыннан кит әле, әмма суыткычларга бәйле түгел. Так, так, так, так, так, әйдә шул якка барып карыйк әле болар. Баркала башкаларның андый мөмкинлеге булмаган. Әйе. Маркировка кою мөмкинлеге булмаган.
Ә син саклау. Маркировка кою мөмкинлеге булмаган. Әйе. Моны станоклар булган инде. Менә махсус станоклар үзе алган да һәм шуңа закон чыгарган. Әйе. Менә бит.
Шул бетте.
Тарат-таратам.
Бер бал. Без каядыр тирәннән әллә нәрсә Әллә кердек. нәрсә эзлибез, әйе, теге- Менә нинди монда акыллы кереп. кешеләр сез ничек тирән кызыклы уйлыйсыз. Яхшы. Ә мин сезгә гади Юк, мин сораулар ул биреп сез утырам. чәчләре белән теге аралашам, сөйләшәм, шуңа белән. Шулай дип уйлаган идем инде.
Дәвам итәбезме? Юк.
Чай тайм. Юк, мин сездә. Так, киләсе сорау. Ни өчен чыршыны шарлар белән бизиләр? Ә? Эш Бә- эшләпләр белән җитеш бизәмәгәнгә дип теге. Чөнки элек шарлар мин бит беләм аның тарихын. Идәле О, әллә дөрес җавап Син сөйли бирдең башладың инде. син.
Бүлдермим. Ә, Элек бит инде гомумән ну андый мөмкинчелек Син элек булмаган. Петр Первый хәтлеме аңарчымы? Аннан Бу соңмы? 1800 нче Аның еллар. җизнәсе сөйләгән и, Ага. әтигә. Да. Шуннан ну что килеп җиткән инде бу. Элек андый мөмкинчелек булмаган бит инде шарлар. Мөмкинчелек дигән сүз юк татар телендә. Мөмкинлек. Әйдә дәвам. Ярый миңа, чөнки э, мин беренчедән Ютаздан, аны былай да Татарстанга бик читләп бетермиләр. Әйдә дәвам ит. Минем хатын э, мишәр. Шуңа күрә нәрсә? Әйдә, әйдә. Җиз җиңгә сөйләгән. Нәрсә дип сөйләгән? Дама. Кистереп утырам инде.
Нәрсә дип сөйләгән? Ә, мөмкинчелекләр булмаган, әйме һәм алар инде карны тәгәрәткәннәр дә менә шулай. Уңайлы бит инде каршы ул. Шул тәгәрәттең и хоп, хоп, или менә. Ә чыршы булса?

Тагын берне бирәм исән. Тагын бер бар.
Әйе, һәм шуны һәм шуны һәм шуны киткән инде. Юк бит, юк. Нигә нигә шарлар элгән әле?
Әйе. Нигә шор формасында ул менә ул. Нигә бакча куяннар да өләләр иде бит. Әйдәгез үзләп карап. Йо, йо, йо, нигә шармыз җир шары бит, шар формасында. Өлкәннәр бөтен җир шарында да яңа елны каршы алалар. Әйдәгез без дә шулай иттереп. Теория заговора, бер балл. Әйе, менә.
Шар формасында булган. Монысы бер. Мөгаен. Икенчедән, ай шар формасында. Төнлә дә теге. Кояш та шар Электричествоны формасында. сүрелгәннәр дә, әйе, өйдә дә булып торсын. Шар бит ул идеаль форма.
Я, Аны бит ясау да авыр, ничек ясаганнар диген элек аны, ярый хәзер. Ә элек? Элек миңа калса М, Кайнар- Ә, ни өчен кайнар- чөнки э, кар кайнар бөртекләре. пыяланы махсус бияләй белән шулай тоже төргәннәр дим. Әйдәгез, элек андый шарлар булмаган инде, уенчык шарлар. Башка әйберлгәннәр. Анда шишкалар булганнар элек.
Башка әйберлгәннәр, шарга охшаган. Нәрсә? Менә сезгә шуны белергә Туп!
Нинди? Футболчылар, бездә бит инде футбол. Борын-борын э, заманнардан уйный белгәннәр Россиядә. Бәлки. Футбол ту белгәннәр.
Россия шигеннән генә нитегез инде, әзрәк чыгыгыз, ничәп Россия дип кенә Ә, без
Ул Россия дип әйтмәгән иде. Мин Россия дигән бер сүз әйтмә. Без бит патриотлар.
Без патриотлар әлбәттә.
Беренче чиратта Россия турында, республикабыз, милләтебез турында уйлыйбыз. Кыймак, белен, менә Италиядә пицца өлгәннәр, ризыклар өлгәннәр, ризыклар, пряникләр, пряник, пряник, пряникләр аларда бил булган. Пряник. Мандарин, мандариннар, мандарин, апельсин, апельсин.
Менә сез дөрес якка киттегез. Алма, алма, алма. Алма бар җитек менә бит. Молодец.

Бездә булган Әмма- мөмкин, чөнки элек гәҗиткә төреп базга җигә егылган. Әмма- Сез гәҗит, элек гәҗит булмаган.
Карале, карале.
Миңа, миңа, миңа карыйбыз. Әйе. Әмма риваятьләргә ышансак, кайсыдыр бер елны алма уңышы начар була. Булмый алма. Кайда соң бу, ни дилдә?
Ну әйдәгез Германия дип уйлыйк. Аларның беләсеңме нигә алмалары начар? Чөнки бит алма бит ул менә бер елны бирә, бер елны бирми. Ә Монда бөтенесе шул ту- туры килгән агачлар бер ел бирә торган, бер ел бирми торган, бөтенесе бер ел. Әйе. Шуңа бер Менә елны күзаллама шәп була, әйтәйк. короче, бер елны вообще юк. Һәм Германиядә пыяла өрдерүче кешеләр, стеклодув, тәкъдим итәләр, әйдәгез пыяланы шулай шар формасында ясыйбыз һәм үләбез дип. Менә шуны әлеп куйганнар инде. Бүтән алма әлмәгәннәр инде шуннан соң. Кызык бу.
Элвис Преслини беләсез бит инде, димә? Ага. Рок-н-ролл патшасы дип йөртәләр аны. Һәм үзе үлгәннән соң озак еллар аукционда аның шәхси әйберләрен саталар. Машинасын, гитарасын.
Әле дә, әле дә, әйе, әле дә сатуын дәвам итәләр. Иң кыйммәткә сатылган әйбере, мәсәлән, аның э, Машинасы. ак, ак костюмы, юк, ак костюмы павлиннар төшерелгән, 300 мең долларга саталар ул костюмны. Сатылган әйберләр арасында Библиясы да була, аның шәхси китапханәгә билеты да була, кыскасы бик күп әйбер. Әмма шул аукционда бер әйбер була, һәм ул әйберне сатканда шундый бер акция була. Берне алсаң, 1830 ничә тирәсе доллар, Носки.
ә набор белән алсаң, 18 мең доллар.

Струна Әйдә, янына. әйдә, сез Струна, бик якын килдегез. осколки меха, пронзили- Өзелгән Наб- струналар. н- Набор дигәндә мин э, теге образны әйттем инде. Анда наборга җыймаганнар инде аларны бөртекләп. Менә А. андый зур подсказка булды. Бөртекләп Андый җыймаган. бил- Фотография, Андый наклейка. билгеле кешеләрнең бит инде бөтен әйберен саталар. Нәрсәсен сатып була, бөтен әйберен саталар.
Кискен торнаган, торнаган. Кайчы? Юк инде.
Маникюр өчен. Өзелгән тырнак. Тырнак түгел. А? Нәрсәне сатып? Тешләреңме?
Струна. Струна. Тешләр дегүлгә чыгасы.
Юк, юк, юк. Ужас.
Чәчен. Әйе.
Бер бөртеген саталар 1800 долларга. Әйе. Фаин нишләп син Элвис Пресли түгел икән?
Менә шулай.
Кит моннан. Аның Аны алдап сатырга була инде. Беләсезме ничек аны Коэндраның чәчен җыеп барга кирәк булган бит инде, үлгәннән соң кырып алмаганнар бит инде. Юк, бер парикмахер булган.
Парикмахер җыеп бара торган булган, алдан ук менә шулай чамалаган инде аны. Чамалаган случай үзе моннан алып җыеп алып кайтырга кирәк. Бәлкем парикмахер үтергәндер.
Бәлки.
Булды миңа, миңа бер капчык чәч җыелды бу. Мин моның белән бу миңа, миңа балаларыма, аныкларыма аны соцсам чәче җитәчәк.

Колаклары икәү. Нәрсәсе берәү? Элвис Преслиның. Дәвам итәбез.
Борыны. Борыны. Дәвам итәбез, әйдәгез. Анда борын юк е.
Дия башламда. Инде шуңа бер бал тагын. Юк, юк.
Хәзер бу сорауны мин бирәм Фаилгә генә, аңлавымча ул Булат турында. Ага. Әйдә. Альбом.
Белүемчә, Булатның өч кызы бар. Ага. Һәм хәзер мин сиңа дүрт исем әйтәм. Кайсы Булатның кызы түгел, син шуны белергә тиеш. Белә алмыйм кызларны.
Чынлап.
Дип уйлый күрмә инде. Ни? Болай по сути как Әйдә, әйдә.
Зәйнәп, Алсу, Зифа, Таңсылу. Зәйнәп бар. Таңсылу кызым. Таңсылу кызым дигән.
Таңсылу кызым. Әйе.
Таңсылушка.
Тукта син баш иеп утырма инде, син миңа бер вариант әйт. Психологик тест.
Бер вариант әйт. Юк.
Кемнәр булды? Таңсылу, Зифа, бар. Алсу. Зәйнәп. Зәйнәп бар, Алсу... Алсу шикләндерә.
Кайсысын сайлыйсың инде? Кайсы шикләндерми?
Зәйнәп һичшиксез. Таңсылу шулай ук. Зифа белән Алсу арасында сайларга кирәк сиңа. Зифа
Зифа нык матур булып, бәлки без Зифа дип кушабыз. Ләйсән, кара әле. Кемне кушабыз? Белмим дә инде, Алсу дип кушыйк. Белмим, бәлки. Зифа диярбез.
Наверное, Наверное, кайсы? э, Алсу артыграктыр. Дөрес.
Молодец.
Россиянең.
Э, Ну, Алсу аерылып та тора инде бу исемнәр Ну, арасында. әлбәттә. Зифа, Таңсылу, Зифа, Зәйнәп, Таңсылу һәм

Шунда яса да инде машинада җыеп барып кайткач түкәннән соң. Менә шундый әдәпле кеше булган өчен бер балл бирәм. Күрдеңме?
Әле мин галстук киеп килмәдем. Юк, инде килешеп утырайым бит әле, ник менә нитәсен сразу. Ә кемдер балконын нәме, шулай балконга тарта, Оста балконын җыя, аны балконын консерва банкасы. Бар, бар аның банкасы, ну просто менә мына былай жиыстырсын да
Тора анда трикодан майкадан аны балконда ремонт күрмәгән бер кайчан да әле ул ташлый аска крутой бик килешәм тәмәкене чүпкә санап та тормыйлар шуңа күрә атсаң да була янәсе җыштыралар бит ятмый бит ул менә ә ул иелеп яткан булса беракая күренеп бәлки монда лария яра безнең бит юмористический тапшыру әйе алай мин конфет кагазы дип әйтмәкче идем чын дөресен әйткәндә ну син дөрес җавапны әйттең афу көнбагыш дип шулай була инде бер балл көнбагыш җебе дә тагын бер сорау бирейме мин сезгә
бар әле бар 1893 елда америка америкада э, бокс чемпионаты була ул вакытта бокс әле профессиональ спорт буларак э, үсешкә ирешмәгән ягъни кагыйдәләр төгәл билгеле түгел Кайсы тора алмыйча озаклап ята, шунысы җиңелде инде. Менә кыскасы бер бер шундый кагыйдә була инде. Һәм шул мәрткә киткән.
Шул чемпионатта 4 судьяның өчесе ярыш тәмамланганчы ук кайтып китәләр өйләренә. Ни өчен?
Чөнки тегеләр до конца сугышалар да ныклап. Менә шуны түгәрәкләп бетер, шушы җавабыңны. Э, чөнки тегеләрнең берсе дә мәрткә китә алмый. Берсе дә чыга. Озак сугышалар, берсе дә чыга алмый. Шуңа күрә Ике тегеләр тәүлек арып, бара анда. кайтып җитәләр, кайтып китәләр. Тегесе аңлый ала бит инде кем кем егылган. Понятно же, нигә анда дүрт кеше. Балалар очколар бирәсе булмагач. Кыскасы, бу ярыш э, кичке тугыздан икенче көннең иртәнге дүртенә кадәр Ну, җитен бер сутка бара.
сузыла. Бер сутка. Бер тәүлек. Тәүлек.
Тәүлектә 24 сәгать. Ну, бара инде икенче якка күчкәч тәүлек була инде. Бер ничек булмасын инде менә 31 декабрь. Бездә татарларда тәүлек инде 31 декабрь. Тота. Әйе. Йокыдан уянды, тәүлек 31 декабрь, әйе.
Менә пилмән менә пешердең сәгать 12-12 яртыда. Инде бит инде сәгать 12-нә суккач, узган елгы пилмән бит, буламы? Ә? Ә? Менә әйтеп кара, узган елгы пилмән түгел диген. Салаты да узган елгы. Үзең дә. Ә?
Ну ведь шулай.
Шулай бирдең ишеме? Мөгаен моны син хәл итәсең. Сез сөештиреп утырасыз, мин нәрсә кигәнемне оныттым инде. Мин аңа 2 балл бирер идем, бу дөрҗә өчен. Бу бик авыр сорау булды бу. Искиткеч бер балл. Каян таптыңыз мондый авыр сорауны?
Минем моның белән инде бер генә сорау калган иде, әмма тагын берне бирәм инде. Әйдә, мин беттем, без кайтабыз. Мин бер бер биш сорау тагын бирәсез, кызыгыз.

Мин аңа җавап бирергә сез монда бит дип.
Әнә тагын бер сорау.
Әйдә инде тагын берне. 1941 елның 22 июнендә нинди вакыйга булган? Менә ни сыман?
Хатын сыман как будто теге бар бит. Бәйрәмнең кызган чагында гына әйдә киттек кайтабыз. Әйдә кая бетте?
Туктале вак булды әле. Монда әле второй чыкмады бит. Әй. Як як як як кайтарга кирәк. Монда булды. Әйдә.

Нитә? Авыртуны баса. Син укытучы мәллә?
Юк инде. Мин просто логически гына әйтәм. Син элеккеге тормышында укытучы булгансың шикелле шулай итеп аңлатып утырасың. Ну, менә менә мин кеше фикерләргә әйе, шулай авыртуны баса торган. Ну, срончы гел.
Авыру сирәк шундый. Шундый авыру бар. Әйе, авыртуны сизми торган. Ягъни, әйе, аларның

Мен мин аны сыйк соң ике сорауда уйладым беләсеңме нәрсә дип как будто аның иптәш кызы каядыр э, имтиханда утыра биология и ул аңа язган сорауларны безгә укып бара медицинский да укый медицинский да әйте бавыр анальгетиклар группасы пока иптәш кызың яхшы бара
мин авыруның исемен төгәл исемен оныттым шуңа күрә яндекска кереп карадым Вот миңа беркем дә җибәрмәде аны, борчылмагыз. Әмма мин соңгы сорауны бирсен өчен, э, Балалар тикшерик инде.
Әйе, тик балаларны тикшерергә кирәк. Тигезләүгә барам бит хамы.
Һәм э, соңгы сорау безнең җиңүчегә генә булачак. Кем күп балл җыйган, шуңа гына бирәм соңгы сорауны. Һәм әгәр дә ул дөрес җавапны әйтсә, ул кеше мин, Гүзәл. Шуңа карап торам инде. Һәм ул дөрес җавап бирсә, аңа бүләк була. Ә булмаса, бирмәсә? Бүләксез, әмма җиңүче исем Бүләксез белән кайтып китә инде. Күрәсеңме? Коронавирус күрәсеңме?
Җиңүче исем белән.
Э, Димәк, безнең э, фойл икенче урында, лаеклы икенче урын. Афәрин. Вице-чемпион.
Котлыйбыз.
Һәм беренче урында безнең Булат Бәйрәмов. Булат Әхмәдиев. Афәрин. Хәзер синең э, Булмасагыз, хәзер. Әйе, җитди җәза өчен миссия соңгы сорауга дөрес җавап бирергә тиешсең. Әзерме? Кара соңгысын мин белмим, син беләчәксең. Юк, ярдәм.
дөрес җавап бирсәң сиңа бүләк була инде дөрес җавап бирмәсәң дә син барыбер җиңүче булып кайтып китәсең бер сума моны бүләк итәрмен
мен инде белдем мен кит дөрес җавапны белдең дөрес җавапны белдеңме жоқ җиңсәң сума не бүләк әйе шындап тапшыруны карап килгән кеше шулай итеп аптырап карап отырмый инде син карап килмәгәнсең шуңа күрә белмисең а яра яра яра миңа бүләге кызык Сорау.
Советлар Союзында ишегалларын җыештыручыларның йоклап тормасыннар өчен эш вакытында бер үзгәреш кертәләр аларның эшенә. Нинди үзгәреш? Төнлә йокламасыннар өченме? Юк инде, эш вакытында ә, ялкауланып, йоклап басып тормасыннар өчен. Йо, мин бит ә, син шәһәр баласымы? Ә, авылныкы? Безнең авылда андый бер юк, мин теге белмим шәһәрдәгеләрне. Мин монысына чынлап бер җавап та белмим. Белә, белә. Сабын кисәләр.
Әйе. Кычкыра алырмы?
Әйе.
Себеркене сабын кисәләр. Ә нишли ул?
Ну, кыска булганда аңа таянып булмый бит инде, уңайсыз. Кыскарталар.
Кыскарталар таянып тормасын өчен эшләгәндә. Менә.
Дөрес җавап бирдең инде син. Бүләкне син ал әле.
Икегезгә бүлеп җибәргәм инде ул бүләкне. Бүре бүләк чынлап та. Әйе. Шулай зурлагач инде. Әйдә.
Димәк, безнең алты ярым балл белән Фаил икенче урынга лаек булды. Афәрин, Фаил! Һәм беренче урынга һәм безнең искиткеч бүләгебезгә лаек дип табылды 9,5 балл белән Булат Бәйрәмов. Ну, Менә финальный сезнең- сорауга җавап белмәдем инде, барыбер. Белдең, Фаил белдең. булышты.
Фаил булышты!
Белдең.
Һәм менә Ярар. синең бүләгең. Рәхмәт дип әйтәләр. А, шулай менә.
Әйе.
Кемгә?
Миңа.
Рәхмәт.
Дәүс. Аларны син үстерәсең. Чакыру өчен рәхмәт. Кара әле. Аны кибеттә үстерәләр.
Кайчан өйләндең әле син? Быелмы бит? Әйе. Мин аңа туй бүләге диясем менә. Шундый яхшы егет без аның белән күпме хезмәттәшлек иттек. Әйе, сез әле белмичә чакыргансыз икән. Әйе. Без берсен күптән беләбез инде, шуңа күрә Фаил. Очраклыклар юк.
Никах бүләге, туй бүләге. Безнең гаиләдән яме миннән генә түгел. Менә Лисән Гимаева, Булат Бәйрәмовтан, безнең кызлардан, Таңсылу Зифа, Зәйнәптән. Яме матур яшәгез, әйе. Без моны саклап матур. Тигез яшәгез, әйе.
Үстерербез. Исем, исем бирергә кирәк. Булат. Исем бирәбез.
Әлбәттә.

Булат ул гомумән яхшы энергия гына биреп тора. Әйе, тирә-якка яхшы энергия тарата. Көнне шуның белән башлар.
Әйе, шуның. Булаттан.
Менә шушындый искиткеч, матур, ягымлы нотада Boom Battle-ның әлеге чыгарылышын тәмамлыйк. Рәхмәт. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт.
Э, нинди дә булса файдалы мәгълүмат алдыгызмы үзегезгә? Дие, Әзрәк.
Велосипед